biex juri mħabba kbira għalija, għalik. Dan Alla li ħalaq dan kollu, niddubita kemm jarani, wisq anqas jafni. Forsi Alla setani jħobb raġel qaddis, imma mhux xi ħadd bħali. Rifka, mhux li kien int kont miegħi f'dawk it-tliet snin li għallimna. Il-profeta Ġesù. Safira, Marija Maddalena tgħidilna dwaru? Iva għidilna x'ġara! Mela le, idħlu. Mela, Irridu nibdew mill-bidu. Meta ltqajt ma' Ġesù? Le, le. Biex nifhmu sew l-istorja ta' Ġesù, irridu nibdew mill-bidu nett. Kif tgħallimna l-Iskrittura? Fil-bidu, Alla ħalaq l-art, il-pjanti, l-annimali, l-għasafar u l-kreaturi tal-baħar. Alla għamel il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu fi mnifsejh nifs il-ħajja. L-ewwel bniedem issejjaħ Adam. Alla qal, Mhux sewwa li l-bniedem jgħix waħdu. Ħa nagħmillu għajnuna tgħodd għalih. Għalhekk, Alla ħa kustilja minn Adam. Għamel mara u semmiha Eva. Adam u Eva għexu fil-preżenza t'Alla fl-Għeden, ġnien sabiħ li hu lesta għalihom. Alla kien jimxi u jitkellem magħhom f'dan il-ġnien. Ma kienx hemm tbatija, moħqrija jew mewt. Alla qal lil Adam, Tista' tiekol mis-siġar kollha tal-ġnien ħlief mis-siġra tat-tagħrif tajjeb u ħażin. Jekk tiekol minn din is-siġra, tmut. Darba, Satana ttanta lil Ewa. Ġabret frottha u gidmitha. Ir-raġel tagħha kien magħha. Tatu mill-frotta u kiel. Id-diżubbidjenza ta' Adam u Eva qerdet l-armonija li kien hemm fil-ġnien. L-armonija li kien hemm bejn ir-raġel u l-mara u dik ta' bejnhom u Alla. Ir-raġel ġie misħut għal ħajja ta' xogħol iebes. U l-mara żidilha l-uġigħ tal-ħlas. U kellha toqgħod għar-raġel tagħha. Iżda Alla wiegħed ukoll. Miż-żerriegħa ta' mara kellu jitwieled dak li jgħaffeġ ras is-serp. Fl-Iskrittura Mqaddsa, Alla ħanin jitkellem dwar pjan kif jikseb lura armonija u ġieħ għal ħolqien tiegħu. Parti minn dan il-pjan jirrevelah lil Abram Abram kien jafda f'Alla. U Alla wiegħed li jbierek lil Abram u lill-ġnus kollha tal-art permezz tiegħu. Darba, Alla prova lil Abram. Staqsieh biex joffri lil ibnu b'sagrifiċċju. Abram kien jaf li permezz ta' dan it-tifel, Alla kien wegħdu li se jagħtih ġens kbir u jbierku. Għalhekk, afda f'Alla u obdih. Alla qal, Abram, issa naf li lili tobdini, għax ma ċħadtnix minn ibnek il-maħbub. Abram ra muntun fil-qrib, u Abram offrih sagrifiċċju lil Alla minflok ibnu. Il-muntun provdut minflok it-tifel ta' Abram kien titwila lejn il-pjan kbir ta' Alla. Il-pjan li jeqred is-saħta tad-dnub u l-mewt u jreġġa' lura lill-bniedem għar-relazzjoni intima miegħu. Kien hemm tfajla tgħix f'Nazaret li kienet marsa ma' raġel jismu Giuseppe. Kien jisimha Marija. Slim għalik mimlija bil-grazzja. Tibżax Marija, int sibt grazzja qoddim Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben.

ukoll nisslet iben u ġa għandha sitt xhur tqala. Għalkemm jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Jiena l-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skont kelmtek. Għalhekk Marija tilqet ħaffef għand Eliżabetta. Eliżabetta, Marija? Kuġina! Oh, veru! Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Għalfejn ħaġa kbira ġrat lili li omm il-mulej tiġi għandi. Kif smajt it-tislima tiegħek. It-tarbija fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej. L-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja. Ġesù twieled Betlem, f'post fejn kienu jżommu l-annimali, għax ħadd mill-qraba ma kellu post għal Marija u Ġużeppi. Qtajja' ta' anġli xandru t-twelid tiegħu. Meta wasal iż-żmien biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù. li jfisser Alla jsalva. Huma ħaduh fit-tempju biex jippreżentawh lill-Mulej. Meta smajt il-ġrajja tagħha, għaraft li Ġesù mhux profeta bħall-oħrajn. X'rid jgħid l-anġlu meta lil Ġesù sejjaħlu l-Iben t'Alla? Ma tridx tgħid li Alla kellu x'jaqsam ma' mara? Hux! Le, le, le. Ftakar, Marija kienet verġni. It-tnissil ta' Ġesù kien miraklu mill-Ispirtu t'Alla. Alla jista' jagħmel kollox. Int ma temnux dan? Minħabba l-bidu mirakuluż tiegħu, Ġesù twieled minn mara bħalek bħali. Iżda kien ħafna aktar. Indmu minn ħtijietkom, ejjew tgħammdu, Alla jaħfrilkom dnubietkom. Alla nnifsu tkellem dwar dan meta Ġwanni l-Battista kien qed jgħammed irġiel u nisa fix-xmara Ġordan. Jien ngħammittkom bl-ilma, imma ġej xi ħadd li hu bil-bosta aqwa minni. Jien ma jistħoqqlix inħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u bin-nar. Il-midra ġa qiegħda f'idu biex iderri l-qiegħa u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu.

Leħen mis-sema nstema' jgħid, Inti Ibni l-għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Wara l-magħmudija tiegħu, Ġesù beda jgħallem u kkonferma l-awtorità tiegħu. Dak it-tifel ta' Marija? Iva, hu. Isktu! L-Ispirtu tal-Mulej qiegħed fuqi, għax sejjaħli biex inwassal aħbar tajba l-fqajrin. Huwa bagħatni nxandar il-ħelsien lill-imjassrin u nagħti d-dawl mill-ġdid lill-għomja, biex nagħti l-libertà lill-maħqurin. U nafża li issa l-waqt li fih Alla se jsalva l-poplu. Jitkellem sew. Din l-Iskrittura ġrat tassew illum, intom u tisimgħuni. L-Iskrittura ġrat? Imma l-Messija biss jista' jwettaq dik il-wegħda. Kif nafuh dan? Bla dubju se tgħiduli, Tabib, fejjaq lilek innifsek! Kliemu qanqal ħafna, u l-mirakli tiegħu ġagħlu lil ħafna jemmnu. Dik hi. Emmi reġet. Dak min hu? Dak l-Imgħallem minn Nazaret. Ġesù. Hej. Hej. Murlu. Ħadd ma jridek hawn. Malla, ħalli, tniġġis lilek innifsek lanqas b'kemm tħares lejha. Marija. Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesu ta' Nazaret. Aħna nafu minn int, il-qaddis talla. Iskot! Spirti ħżiena. Uħorġu minn din il-mara. Mietet. Atilla. Ser imissa. Le, raġel qaddis ma jagħmilx ħaġa bħal din. Marija. bint Abram. Manda xejn. Din ħajja. Ta' miraklu. Minu dar raġel? Anke l-ispirtu jobduħ.

Grazzi. Grazzi. Minn dak in-nar, sirt dixxiplu tiegħu. Rid nagħmel dak li joġob lil Alla. Għal snin għex f'diżunur. Imma Ġesù ġabar li ġieħi. Keċċa minni l-ispirti ħżiena. Oh, qalbi. Safira. Dina, int smajt lil Ġesù jgħallem u rajt ħafna mill-mirakli. Iva. Mela int taf għalfejn tlaqt kollox biex nimxi warajh. U ma kontx l-unika waħda. Konna bil-ġuħ fiżikament u spiritwalment. Ridna xi ħadd biex jurina t-triq għand Alla. Wara ħafna snin ta' diżappunt u taħbit, ħafna minna qataw qalbhom. Imma Ġesu qisu nissel tama kull fejn kien imur.

Żagħżugħ, l-unika tifel ta' armla. Żagħżugħ, qum! Profeta kbir qiegħed jidher fostna. Alla ġie jsalva l-poplu tiegħu. Oħrajn jagħmlu lilek. Jekk sempliċement tħobbu 'l min iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu 'l min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmlilkom il-ġid, xi ħlas jistħoqqilkom? Anke l-midinbin jagħmluh dan. Kif jista' jmissha? Kif is-sogra jkellimha? Missu jistħi. Le. Ħobbu l-għedewwa. Agħmlulhom il-ġid. Sellfu bla ma tistennew xejn. Imbagħad ikollkom ħlas tassew kbir. Għax intom tkunu wlied Alla l-Għoli. Għax Alla tajjeb anke mal-ingrati u mal-ħżiena. Uru ħniena, bħalma Missierkom huwa ħanin. Ġesù għallem li Alla ma jittrattax il-midneb bħala għadu, iżda bħala naġa mitlufa li jrid ireġa' lura lejn il-merħla. Sakemm Ġesù mar is-Sammarija, ma kunniex nafu li nies bħal ta' nofs demm b'tradizzjonijiet differenti li offenduna u li aħna ma qdarna għal sekli sħaħ, kellna nistmawhom u nħobbuhom. Min hi din il-mara li kulħadd jobgħod? Sammaritana, mhux raġuni biżżejjed? Tlaqna. Irridu nixxu l-ikel u ma rridux li l-imgħallem jistenna. Tatini nixrob? Inti Ludi. Jiena mara Sammaritana. Kif titlob lili biex nagħtik tixrob? Kieku taf id-don ta' Alla u min hu dak li qed jistaqsik biex jixrob, kieku int titolbu, u hu kien jagħtik l-ilma tal-ħajja. Sinjur, lanqas għandek biex timla' u l-bir fond. Mnejn se ġġib dan l-ilma? Huwa missierna Ġakobb li tana dan il-bir. Minnu xorob hu, wliedu u l-imrieħel tiegħu. Ma taħsibx li inti aqwa minn Ġakobb, hux? Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jaqbdu l-għatx. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien, qatt iżjed ma jkun bil-għatx. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta' l-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Sinjur, agħtini dan l-ilma. Imbagħad ma jerġax jaqbadni l-għatx. Lanqas ma noqgħod niġi hawn u nimla l-ilma. Mur sejjaħ lil żewġek u erġa'i hawn. Jien, jien m'għandix żewġi. Ekku, sewwa għedt li m'għandekx żewġek, Inti żżewwiġt ħames darbiet, u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek. Għedtli l-verità. Inti profeta, Sinjur. Missirijietna kienu jaduraw lil Alla fuq din il-muntanja. Imma intom tgħidu li wieħed għandu jadura lil Alla f'Ġerusalemm! Emminni, mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, lanqas f'Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux sew. Imma tiġi siegħa, anzi issa hi, meta bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla jibdew jaduraw lill-Missier kif tassew hu. u joffrulu qima kif jixtieq hu. Alla huwa Spirtu u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu biss jistgħu jqimuh kif hu tassew. Dik il-mara! Għaliex qed jitkellem magħha? Tgħid hu jaf min hi? Jien naf li l-Messija se jiġi. U meta jiġi, jħabbrilna kollox.

Ejjew, araw ir-raġel li qalli kull ma milt. Ejjew, ejjew. Tajt, dan hu l-Messija? Messija? Il-Messija? Li mwiet? Le, ma jistax ikun. Ejjew, araw, ejjew. Rabbi, Kul xi ħaġa. Jien għandi ikel li intom ma tafux bih. Jaqgħu xi ħadd ġablu l-ikel? L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta' min bagħatni u li nwassal fi tmiem l-opra tiegħu. L-għelieqi bjadu u lesti biex isir il-ħsad. Araw ftit kemm ġejjin nies. L-aħbar it-tajba s-Samaritan ukoll. In-nies tal-belt ġew ħdejn Ġesù u talbuh biex jibqa' hemm u jgħallimhom. Bqajna jumejn. U ħafna Samaritani emmnu fih. U min minnkom bl-ingwid tiegħu jista' jtawwal għomru b'jum biss? Mela jekk qas ħaġa tant żgħira ma tistgħu tagħmlu, għaliex tinkwetaw? Ħarsu lejn il-ġilji kif jikbru. La jinżġu u lanqas iħitu. Ngħidilkom li Salamun ma kienx ikun liebes sabiħ daqs waħda minnhom. Mela, jekk Alla jlibbes imqar ħaxixa l-illum hawn u għada mhix, mela kemm aktar jieħu ħsiebkom. Nies ta' fidi ċkejkna. Katrinna l-fidi. Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu 'l din is-siġra, 'Inqala' mill-għeruq u mur tħawwel fil-baħar u hi kienet tisma' minnkom. Ma jistax ikun li ma jingħataw skandli. Imma ħażin għalih min itihom. Ikun aħjar għalih li kieku jorbot ġebla ma' għonqu jinxteħet il-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin. Lil xiex tixbah is-Saltna ta' Alla? Tixbah lil raġel li żera' żerriegħa tal-mustarda fl-għalqa tiegħu. Din kibret u saret siġra. U l-għasafar tal-ajru bejtu fiha. M'iniex ċerta dwar xiex qed jgħid. Għaliex tieklu u tixorbu mal-pubblikani u l-midinbin? Midinbin? Min iħossu b'saħħtu m'għandux bżonn tabib, imma l-morda jeħtiġuh. Jien mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, imma lill-midinbin, għall-indiema. Jekk biss immisslu l-libsa. Jien infiq. Min mesni? Xi ħadd mesni għax ħassejt qawwa ħarġet minni. Jien nissejtek, Sinjur. Il-imbad 12 sena bit-nixxija tad-dem. Infat kull ma kelli fuq tobba, imma xejn. Imma kif missejt il-libsa tiegħek? Fiqt. Binti. Il-fidi tiegħek fejqitek. Mor fislim. Grazzi. Sejħila binti? Iva, xaħat li skont il-liġi kien ilu mniġġes 12 sena. Ra l-mistħija tagħha u ta lura ġieħha. Ma nafx xi jwassal għal aktar fejqan. Il-qawwa jew il-ħniena tiegħu. La tibżgħux, merħla ċkejkna, għax Missierkom li hu fis-sema għoġbu jtikom is-saltna. Biegħu ġidkom kollu, qasmuh lill-fqar. Ġemmgħu l-ġid għalikom infuskom fis-sema u faddlu fluskom f'boroż li ma jitmermrux. Hemm ebda ħalliel ma jersaq, lanqas il-kamla ma tħassar. Għax fejn hemm it-teżor tagħkom, hemm hi qalbkom ukoll. Mara. Inti ħlist mill-mard tiegħek. Ħarsu, ħarsu fiqet, da miraklu, ħarsu fiqet, ejjew waraw! Miraklu ieħor! Imbirek, imbirek il-mulej, 18 sen. Alla jbirkek, rabbi, alla jbirkek. Hemm sitt ijiem fejn nistgħu naħdmu. Ejja f'dawk il-jiem biex kun tista' tfiq. imma mhux f'jum is-Sibt. Uċuh b'oħra, Mhux kull wieħed minnkom f'jum is-Sibt iħoll il-barr u l-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih? Mela din il-mara, li hi bint Abram, imjassra mix-xitan għal tmintax-il sena, m'għandhiex tinħall għax illum jum is-Sibt? Bitimba! Adultera! Adultera! Zenja! Adultera! Zenja! Madre! Din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Fil-liġi tagħna Mose ordnalna

Mgħallem, għandna xhieda ta' tnejn min-nies. X'ser nagħmlu b'dil-mara? Min fostkom u bla dnub jitfala hu l-ewwel ġebla.

Mara. Fejn huma? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sidi. Mela lanqas jien ma nikkundannak.

Qed nara l-Ġesu! Imur kontra l-liġi. Bidwi ħareġ jiżra ż-żerrija. Jikser is-sibt. Huwa u jiżra ftit miż-żerrija. Ħabib tal-bniet imbin. Jekk inħalluh ikompli hekk, kulħadd se jemnu u r-Rumani jieħdu azzjoni u jeqrdulna t-tempju. Oħrajn waqgħu f'għar tajba. Ma rnexxilhomx jaqbdu lil Ġesù f'nassa jew ixejnu s-segwaċi tiegħu. Imma kienu determinati li jwaffqu l-għidut li hu kien il-Messija mwiegħed. U sabu wieħed lest li jittradih. Ġesù spiss kien jieħu lid-dixxipli fuq l-għolja taż-żebbuġ jitolbu. Dak il-lejl deher inkwetat ħafna. Għaliex irqattu? Umu. U jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib.

Mulej, tridna nagħtu bis-sejf? Ejja, arrestaw! Biżejjed. Kien hemm għalfejn tiġu bis-sjuf u l-bsaten qisni xi ħallil? Kont inkun magħkom fit-tempju kuljum u qatt ma arrestajtuni. Imma din hi s-siegħa tagħkom u s-setgħa tad-dlamijiet. Arrestawh! Ħabibu? Tradih? Wieħed mid-dixxipli tiegħu? Wieħed li kollha konna nafu. u nafdaw. Għassuħ sew. Dak il-lejl, il-gwardji għaddewh biż-żmien u sawtuh. Ipprova ta' min? Prova ta' min sejtik li jmiss. Iqfu. Għattilkom iqfu. Ġibuħ u dim is-sinedri. Għajdilna, inti l-Messija? Jekk ngħidilkom, intom ma temnunix. Jekk nagħmlilkom mistoqsija, intom ma tweġbunix. Minn issa 'l quddiem Bin il-Bniedem ikun bilqiegħda n-naħa tal-lemin ta' Alla. Mela int l-Iben t'Alla? Inti stess qed tgħidu. Għadu kemm qal dawwa. Xi bżonn għandna ta' aktar xhieda? Min itih l-awtorità biex jgħid dan? Issa smajtuha d-dagħwa, ħati. Aħna stess smajna dak li qal. Huwa ħati u ħaqqu l-mewt. Tlaqna bih għand Pilatu. Iva, iva, tlaqna bih. Għalhekk ġabuh quddiem il-gvernatur Ruman, Ponzu Pilatu. Ħakkiem bla qalb. Pilatu kien responsabbli għat-tislib ta' eluf. U x'ġejtu tagħmlu hawn daqshekk kmieni filgħodu? Dar raġel qed ixewwex lil niesna! Ħoloq irvell fis-suq tat-tempju. Imma sibnieh ħati, jgħid li m'għandniex inħallsu taxxi lil Ċesari. Jistqarr li huwa l-Messija u re. Re? Int ir-re tal-Lhud? Int qed tgħidu. Aħna ma għandniex riħ b'lief l-Imperatur. Aħna għandna liġi, u skont din, hu għandu jmut għax qal li huwa l-Iben t'Alla. Dar raġel ma mel xejn li jisħoqlu l-mewt. Għalhekk se ntih is-swat u nibagħtu. Jekk tħallih imur, allura m'intix ħabib tal-Imperatur. Salbu, salbu! Iva, salbu! Int, int, sawtu! Kull min jgħid li hu re huwa rebel kontra l-imperatur! X'int tistenna, Pilatu?

Ġorru! Ejja! Xit! Lura! Allo!

Missier ħaffirilhom. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Int, minċ, Il-Messija salva lilek u lilna. Aqas minn Alla ma tibża. Int qiegħed taħt l-istess kundanna. U ma għamel xejn ħażin. Ftakar fija mulej, meta tidħol fis-saltna tiegħek. Tassew ngħidlek. Illum stess tkun fil-ġenna. Miegħi. Għal nofsinhar, is-sema dalmet għal tliet sigħat. Missier. Fidejk jien. Nerħi. Ruħi. Ikun imbirek Alla. Dan tassew kien bniedem ġust. Kien hemm raġel ġust membru tal-Kunsill li ma kienx ħa sehem fil-kundanna ta' Ġesù, kien jismu Ġużeppi minn Arimatea. Ġab permess mingħand Ponzu Pilatu sabiex jidfen il-ġisem ta' Ġesù f'qabar fil-qrib qabel ma jibda jum is-Sibt manżul ix-xemx. Aħfrilna, qed infittxu l-ġisem tal-mulej. Kollox sew. Ejja, għax issib dal-waqt magħna. Għaliex kellhom joqtluh? Jekk kien bin Alla, għaliex ħallihom joqtluh? Dawk il-mistoqsijiet kollha staqsejthom. Ġesù kellu l-poter fuq l-ispirti ħżiena, anke l-mejtin semgħu minnu. Ma setax waqqaf dan? Imxejt warajh għal tliet snin, bit-tama li kien il-Messija li mwiegħed. Immissa mar. U jien x'kelli nagħmel? Din storja ta' qsim il-qalb. Imma għandha tmim glorjuż. Kmini il-Ħadd filgħodu, it-tielet jum wara li salbu l Ġesù, morna lura l-qabar. Ħadna magħna fwejjaħ li preparajna biex nidilku l-ġisem tiegħu. Il-ġebla mneħħija! Pietru, Ġakbu, Ġwanni, isimgħu! Il-ġebla kienet imneħħija. Tħanna, imma l-ġisem ta' Ġesu ma kienx hemm. Ħadu l-mulej mill-qabar u ma nafux fej poġġew. X'inhu?

Wara li fela l-qabar, Pietru reġa' lura ma' dixxipli l-oħra. Imma jien bajt barra. Naħseb u nibki. Is-suldati. Jew il-Farizej ħaduh.

Ħadu lil sidi. U ma nafx fejn edu. Mara. Għalfej edha tibki. Lil min edha tfittex. Sinjur, jekk ħattu int. Għajd li fejn edtu. Għallim mur inġibu. Marija. Maħlem! La tmissnix. Għax għadni ma tlajċ għand il-missier. Mulej, int ħaj! Mur u agħti l-aħbar lil ħuti. Ma nsejtniex, Mulej. Alla ma ħalliniex. Għidilhom. Rajt lil Mulej! Rajt lil Messija! Għam mill-imwiet? Iva. Kif? Il-mewt ma tistax iżommu. Mela għalfejn kellu jmut? Biex jirbaħ il-mewt. Dakinhar ma stajtx nifhem. Imma Ġesu dirilna bosta drabi wara. U għallimna. Mijiet ta' snin qabel ġie Ġesù, il-profeti kienu ħabbru fl-Iskrittura li l-Messija l-imwiegħed kellu jbati. Iżaija kiteb, Nifduh għal ħtijietna, għaffġuh għal dnubietna. Il-kastig li ġabilna l-paċi kien fuqu, u permezz tal-ġrieħi tiegħu konna mfejqa. Il-Profeta Mosè qal, Dak li jkun imdendel ma' siġra hu misħut minn Alla. Meta Ġesù miet fuq is-salib, ħa fuqu s-saħta tagħna, is-saħta tiegħi tad-dnub u tal-mewt. Is-sagrifiċċju u l-qawmien tiegħu mill-mewt. Ħelsuna mill-qabda tal-ħażen, salvawna mill-ħakma tad-dlamijiet u fdewna minn ħajja ta' biża' u ta' mistħija. Din il-barka hi dak li Alla wiegħed lil Abram meta qallu li l-popli kollha fuq wiċċ l-art ikunu mbierka permezz tiegħu. Il-popli kollha? Anki n-nisa? Ġesu sejjaħ li waħda minn ulied Abram. Int bint għażiża. Bint li jixtieq ibirek. Bħal dik il-mara li fejja wara 12 sena tnixxi d-dem. Jew bħali. Ħadd minna m'għandu bżonn jgħix fil-biża' jew fil-mistħija. M'hemmx bżonn iżjed li ma nidhrux u ma ninstemgħux. Fuqu nnifsu Ġesù qal. L-Ispirtu tal-Mulej qiegħed fuqi, għax sejjaħli biex inwassal aħbar tajba l-fqajrin. Huwa bagħatni nxandar il-ħelsien lill-imjassrin u nagħti d-dawl mill-ġdid lill-għomja, biex nagħti l-libertà lill-maħqurin. U nafża li issa l-waqt li fih Alla se jsalva l-poplu. Ġesù mess lin-nies, anke lin-nisa li kienu maħkuma mill-mart u li kienu meqjusa bħala mniċsa, u fejjaqhom. Alla mit-tfal, irġiel u nisa, sinjuri u fqar, ġusti u midinbin, u tom lura d-dinjità tagħhom. Waqt li wriehom il-kumpassjoni kbira tiegħu. Fejjaq in-nies. Keċċa x-xjaten, ħeles rġiel, nisa u tfal mill-ħakma tax-xitan. U wera l-awtorità tiegħu fuq il-ħażin u fuq kull spirtu. Ġesu reġġa lura mill-mewt, l-ulied, bniet u subien. U wera li kellu l-qawwa, anki fuq il-mewt. Għalkemm ix-xitan u l-ispirti ħżiena emmnu li kienu rebħu meta sammru lil Ġesù mas-salib, Ġesù qam mill-mewt u rebaħ fuq il-qawwiet kollha tal-ħażen u tal-mewt. Mela hu kien il-Messija? Mhm. Kien biss il-Messija mwiegħed u mibgħut minn Alla l-Imbierek li seta' jagħmel il-mirakli li għamel Ġesù. Ġesu biss jistħoqlu l-fiduċja u d-devozzjoni tagħna. Għax hu l-uniku wieħed mimli kumpassjoni u qawwa. Meta Alla ħalaq id-dinja, għamel ir-raġel u l-mara jgħixu fil-preżenza tiegħu, iħossu l-ferħ tiegħu. Dak kien il-pjan tiegħu. Imma m'emminniehx u ma bdejniex il-kmand tiegħu. Dak l-att isseparana minn m'Alla u tebba' r-relazzjoni intima ta' bejn ir-raġel u l-mara. Aħna wkoll komplejna din id-diżubbidjenza. Fl-Iskrittura naqraw, M'hemm ħadd li ma jidnibx. Ir-riżultat ta' dan id-dnub hu l-mewt u s-separazzjoni minn m'Alla. Imma Alla ma kienx kuntent li aħna nibqgħu mifrudin minn miegħu u minn imħabbtu, li ngħixu fil-biża' u l-mistħija. Għalhekk, bħalma pprovda l-muntun biex imut flok bin Abram, Alla bagħat lil Ġesù biex imut minflokna. Il-ħajja, il-mewt u l-qawmien mill-imwiet ta' Ġesù reġġgħu lura r-relazzjoni bejn Alla u dawk kollha li jduru lejh u jimxu warajh. U din ir-relazzjoni m'Alla l-Imbierek ma tintemmx, lanqas meta mmutu. Il-kriminal fuq is-salib, hekk kif kien qiegħed imut, emmen f'Ġesù, u Ġesù wegħdu, Illum tkun miegħi fil-ġenna. Dawk li jafdaw f'Ġesù jaħarbu mill-kastik etern u jagħmlu malla għal dejjem. Kif? Billi jimxu warajh fil-fidi. Imma kif jista' jaċċettani? Aċċetta lili u lil Marija. Kif ser nkun naf? Afda fih. Staqsih. Kelmu. Alla Missieri fis-sema, inti li int qaddis u ġust, grazzi li tħobbni. Jiena dnibt kontrik. Grazzi li batt lil Messija mwiegħed Ġesu biex itemm is-saħta tal-mistħija u l-ħtija. Grazzi li hu miet minn floki. Irrid nimxi wara s-Salvatur tiegħi. Grazzi li ħfirtli u li aċċettajtni. Amen. Amen. Amen. Grazzi. Grazzi. Ġesu qal, in-naċ tiegħi jarfu leħni. Jiena nafhom u huma jimxu warajja. Hu jafek Rifka. U hu jħobbok. Dan hu l-bidu ta' relazzjoni eterna li tikber hekk kif insiru nafuh aħjar u nafdaw iżjed. Nikbru billi nobdu l-kelma tiegħu, billi nitolbuh bil-fidi u billi nkunu ma' dawk li jimxu warajh. U ngħidu lill-oħrajn dwaru waqt li nżommu quddiem għajnejna dak li qal Ġesù. Il-Mulej ikun magħkom. Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art u kullimkien. Morru mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom jimxu ma' dak li ordnajtilkom jien. La tibżgħux, għax araw, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żminijiet.